Bachgen yn y môr, penod 8. Yn penod 6 a 7, mae tad a mam Jamal a Bibi yn dweud wrthyn nhw bod y Llywodraeth wedi darganfod ei ysgol, ei hysgol anghyfreithlon, a bod rhaid nhw gadael eu catre, gadael y pentre a gadael Afghanistan am byth. Mae hwn yn dipyn o sioc iddyn nhw. Ym mhenod 7, dyn ni'n gweld nhw'n pacio a paratoi i adael, ac mae yna sôn am hynafiaid y rieni, the ancestors of the parents. Rhyfelwyr yr anialwch a phobyddion. The Warriors and the Bakers. Mae yna sôn am y ganwyllbren fel symbol, y candelabra uh, from the mother, a ffwrn y pobyddion, the oven of the baker. Mae tad yn claddu ei ffwrn yn drist. Mae mam y tad Jamal yn gadl nhw gyda tad cu Yusuf tra bod nhw'n mynd um, i uh, roi rybydd i rieni eraill yr ysgol. Felly, yn penod 8, dyma nhw yn seler tad cu Yusuf yn gwylio peldroed ar teledu lloeren, satellite TV. Penod 8. Dros ben llestri, mae tad cu Iwsif yn chwerthin. Maen nhw'n dweud ei fod e wedi mynd dros ben llestri. Dwi'n rhythu ar y teledu. Wedi drysu. Dwi wedi bod yn gwylio'r gêm ond dwi wir ddim wedi bod yn meddwl amdani. Dwi wedi bod yn ceisio meddwl am gynllun, fel na fydd rhaid i ni adael catre. Ar y sgrin mae'r dyfarnwr yn anfon chwaraewr Lerpwl o'r cae am roi cic i ben gôl-geidwad Chelsea. Mae'r dyfarnwr yn gweiddi yn gas arno ac yn dangos cerdyn coch iddo. Mae dyrfa'n bwio. Mae'r sylwebwyr yn siarad yn gyffroes. Roedd hi'n edrych fel damwain i mi. Roedd saethwr Lerpwl yn ceisio gwneud cic sisiwn rhyfeddol, ac aeth pen go-geidwad Chelsea druan yn y ffordd. Dros ben llestri, mae tad cu Yusuf yn chwerthin, a'i farf hir yn siglo wrth iddo, fwyn, wrth iddo fwynhau'r doniolwch. Trueni na fyddai'n chwerthin ychydig yn dywelach, Mae Bibi yn cysgu. Os bydd hi'n deffro a gweld nad yw mam a dad yma, gallai ddychryn. Er mae dim ond wedi mynd i rybyddio rieni plant eraill yn yr ysgol maen nhw. Mae seler tad Ciwsif yn lle eitha brawychus i blentyn bach, yn enwedig y llieiniau golchi llestri The Teatowls, o Lundain a lluniau'r Simpsons arnyn nhw dros y waliau i gyd. Yn Afghanistan, os yw croen person yn troi'n felin, mae'n golygu ei bod nhw'n siŵr o farw. Dwi'n edrych draw ar Bibi. Drwy lwc, mae hi'n dal i gysgu. Ac mae Yusuf wedi mynd i gysgu ar y fatres nesaf ati. Pam maen nhw'n dweud bod chwaraewr Lerpwl wedi mynd dros ben llestri? gofynnaf i Tadcu Yusuf. Does dim llestri yno. Maes pel-droed yw e. Mae tad cu Yusuf yn chwerthin. Rwy ti'n holi cwestiynau anodd. Dyna'r broblem wrth wylio pel-droed ar teledu lloeren anghyfreithrol, anghyfreithlon, tad cu Yusuf. Dwi ddim yn deall beth mae'r sylwebwyr yn ei ddweud. Drwy lwc, mae tad cu Yusuf yn deall achos bu'n byw yn Lloegr am un adeg. Wel, medd tad cu Yusuf, mae mynd dros ben llestri hefyd yn golygu gwneud rhywbeth sy'n fentrus, yn wyllt, yn beryglus a dewr. Dwi ddim yn hollol siŵr beth mae'n feddwl. Er enghraifft, meddef, gan weld fy mod i'n gwgu. Os yw llygoden yr anialwch yn pisio ar wifrau trydan dryll saethu ar wyrynnau, gan obeithio bydd yn tanio ac yn saethu y wyrren i lawr, er mwyn iddi hi gael gweld a oes unrhyw gaws ym mlwch cinio'r peilot, mae hynny yn mynd dros ben llestri. Dwi'n deall nawr. Mae fy nghalon yn curo'n gynt. Dwi'n syllu ar y sgrin. Wyt ti eisiau mi fynd â Iwsef i fyny'r wely a hun, gofyn y tad ci Iwsef, er mwyn i ti cael y fatres? Dim diolch, meddaf. Dw i ddim wedi blino. Fe wyliai ragor o deledu os caf i. Mae gen i ormod i feddwl amdano i fynd i gysgu. Dwi ti ddim yn teimlo fel cysgu pan wyt ti newydd benderfynu mynd dros ben llestri. Popeth yn iawn, medd Tadci Iwsif. Fe wyliai'r gêm gyda ti. Tan i dy rieni ddod nôl. Y gêm nesaf yw Charlton Athletic yn ymladd am ei bywydau. Os byddynt yn colli'r gêm hon yn erbyn Manchester United, byddynt yn cwmpo o'r brif gyngrair a bydd eu bywydau yn llawn cywilydd, poen a galar. Wrth iddynt chwarae eu gorau glas, dwi'n dal ati i geisio meddwl am gynllun. Hoffwn allu mynd i'r ddinas a chodi'r llywodraeth o'r gwely a dweud wrthyn nhw beth maen nhw'n neud i'n teulu ni. Dweud ei bod wedi gwneud i mam lefain. Dweud bod nhw wedi fy rwystro i rhag cael leino ar y llawr. Ond alla i ddim. Dwi ddim hyd yn oed yn gwybod ble mae'r llywodraeth yn byw. Mae Manchester United yn chwarae'n wych fel arfer, ac mae Charlton, Charlton yn brwydro'n ddewr, ddewr iawn. Nhw sy'n sgorio'r gol gynta. Mae eu cefnogwyr nhw yn bloeddio. A dim ond yn y stadiwm mae hynny. Dwi'n gwybod bod cefnogwyr eraill Charlton dros y byd i gyd yn gwylio'r teledu ac yn codi llais ac yn llefain ac yn cofleidio ei gilydd. Yr eiliad hon, byddent yn gwneud unrhyw beth i'w ryfelwyr dewr o Charlton. Yn sydyn, mae'n fy nharo. Cynllun. Yr un mor sydyn mae'r llun ar y teledu yn mynd yn ryfedd. Mae Llywodraeth wedi gwahardd teledu, felly mae Tadci Youssef wedi gosod ei ddisgyl lloeren anghyfreithlon ar hen dŵr cyfathrebu milwrol ar gyrion y pentref, lle na fydd neb yn sylwi arni. Ond y drafferth yw, mae'r llun yn mynd yn ryfedd bob tro mae storm dywod, neu pan fydd awyren yn hedfan heibio, neu pan fydd siacal yn ei grafu ei hun. yn yr arnialwch. Heno, does dim gwahaniaeth gen i, achos mae fy ymenydd eisoes yn mynd dros fe'n llestri. Os do fi'n beldroediwr da, meddaf wrth tad cu Iwsif, dych chi'n meddwl y bydd y llywodraeth yn maddau i mam a dad? Mae tad cu Iwsif yn edrych arna i. Dwi'n gallu gweld nad yw e'n siŵr am beth dwi'n siarad. Os yw person yn dod yn peldroediwr da, meddaf. Mor dda fel ei fod yn ysbrydoli'r llywodraeth i ddechrau tîm cenedlaethol, mor dda fel ei fod yn ei helpu i wneud yn arbennig o dda yng nghwpan y byd, ydych chi'n meddwl y byddai'r llywodraeth yn maddau i rieni'r person hwnnw? hyd yn oed os oedd rieni'r person wedi bod yn redeg ysgol anghyfreithlon. Mae Tadci Yusuf yn syllu arnaf am amser hir. Fyddai ddim gwahaniaeth, betaen nhw'n dal i fod ychydig bach yn grac, meddaf, ar ôl tipyn. Ond iddyn nhw adael i'r teulu fyw yn y pentref ei hunan heb ei bwlio nhw? Mae tad Ci Yusuf yn ymestyn draw ac yn cydio yn fy ysgwydd. Dw erioed wedi gwneud hynny o'r blaen. Jamal, medd ef. A'i lais braidd yn floesg. Rwy ti'n fachgen da. Ond mae pethau'n anodd iawn i ni. Dyw llawer o bobl yn y wlad hon ddim yn hoffi ein pobl ni. Mae hyn wedi bod yn digwydd ers canoedd o flynyddoedd. Dwi'n dangos fy mod i'n cytuno. Dysgyn ni hyn gan mam yn yr ysgol. Mae tad cu Yusuf yn gwybod llawer o ystyried mae'r unig sianel mae'n dyledu yn codi yw sianel chwaraeon. Mae gennym ni lawer o broblemau, medd tad cu Yusuf. Fe ddechreuon nhw ymhell cyn dydd y llywodraeth hon. Mae deigryn yn treiglo ar hyd ei foch ac i'w farf. Dwi'n syllu arno ac yn sydyn dwi'n sylweddoli par mor bwysig yw fy nghynllun. Os gallaf ddod yn seren tîm peldroed cenedlaethol Afghanistan, efallai bydd hynny'n gwneud i ni gyd yn fwy poblogaidd. Nid dim ond fi a mam a dad a bibi, Efallai na fydd unrhyw un ohonon ni yn cael ein bygwth neu ein bwlio neu ein lladd fyth eto. Ddim gan y Llywodraeth na neb arall. Mae'n gynllun da iawn. Cynllun arbennig o dda. Ond mae angen ymarfer arna i er mwyn rhoi'r cynllun ar waith.